marara ari kamba kana apa kanozowaseya kuti ee paine vanhu ere maroja acho akawandawo kuti zvinonzi

Yai pano.
Mamuka siko mama. Tamuka mamuka.
Kona yema ikoku. Ambononro mashura ari pana.
Chabva kupisi. Ipapa ndichitochaira apa. Ndachona chakadonhera kuseri. Kuti ndizive kuti chiri kushandiswa nani pano nekuti panapa vanhu vese vari pano vane vakadzi
hameno mama nokuti ini murume wangu ari mumbo makatorara tingamboshandisa izvi ka izvi avadeedzanai tione imbodeedza vamwe wako wauya panapa tinzwe kuti ndezvani because ndine zvevanhu vanoda kuita zvechinhubunhubu panapa ka ini handidi ndinoda murume wemukadzi mumwe chete mukadzi wemurume mumwe chete Kwete zvekuti munhu ada kuita zvevanhu 55 kunga hamena hamena. Dedzana. Mai Murai.
Zvinochabva kupi kwekuzvi? Vadaidze dedzanai Mai Murai nevamwe wacho ava vadhafu vekusera. Dedzanai toni. Chii zvakadaro izvo izvo? Ini handidi zvevanhu. Handidi zvevanhu anoita zvinhu zvechihure hure pamba pangu handidi. Ini havana kuzoziva kuti nini ndine chigaro kuchechi konzi pamba pangu panogarwa nevanhu vakadai vanoshandisa zvinhu zvakadai so. izvinhu zvekunyika izvi aiwa kana amai ah, nhasi vanondiona asi vanotondiona ana handidi munhu anoshandisa zvinhu zvakadai sepamba pangu ka nditomudzinga chete ndoti ndimudzinge because izvi ka izvi uhu watoo upombwe kawo uhu ndo unonzi upombwe chaiwo chaiwo hunenge hwakutoitika kwana murume akushandisa zvinhu zvakadai soka akutopombwa
Azigo. Mamuka zema. Tamuka mamuka umenini? Tamuka.
ko pano pane nyaya ka pano
ndichitsvaira apa mm. ndazidhumanawo ka nemunhu uyu wandadhumana naye muchukuru hanzi protector plus ah. saka chandinetsa ndechekuti inini maswera sekoma taswera maswera eh, papisa papisa ka ah, makutoti kwapisa kwapisa izvozvo handizwa mukona mupisi warakutoita rotongomuka rakatongopisa achini makusena Yeah, sure.
Ah. Kasi mambo ezvizuro wambichani? Ah, kana, kana mambo. Pano pane nyaya baba Ajuni. Okay. Ndine nyaya ndakudedzera ipanapo. Mese makadai imi ndimo vandogara nawo panapo. Eh. Ndofunga mese munoyazoziva kuti ini ndiri elder kuchurch. Handiti ka? Eh. Aiwa ka. Ini pano ndinoda murume wemukadzi umwe chete, mukadzi wemurume umwe chete. Handiti?

nekuti imi ndimi mune mukadzi asipo aiwa ndine mukadzi asipo kasi zvinoreva kuti ndinasi saka ndiani mumwe chechirume chinhu ichi ende chiri kutoratidza kuti tasemone zviri kuseru izvi zvinongoratidza kuti chinhu ichi kaichi ndisu choshandiswa nevanhu
pane munhu akakanda kubva kana panze apa

nyaya iri panapa ndeyekuti ndani chitsvaira pa imi minyararai imimi imi minyararai imimi mukuti vasaratidza kuti imi ndii mutori nenyaya yezivo ibvai manyarara babajii musada kundikwidza bp yangu makusana anaya panapa imi minyarai ndichangana taura nyaya yangu mukuzvii bhaibheri rinonzi kudii murume wemukadzi chi mumwe chete mukadzi wei murume mumwe chete mai pano pane nyaya handizve kunyadziswa handizve kunyadziswa panapa pane chinhu ichi eh. handitika eh. chatanhonga ichi eh. nyaya mai junior ndanga ndichitsvaira pano imi ndiri maroja angu muri matatu handitika ndanga ndichitsvaira panapa mukutsvaira kwana ani chichabvona sangana nemunhu uyu ngokuti munyasomuverenga nyasomuverenga imonda akanyorwa kunzi kudi eheka imi ndi mune munhu ndima musitoripo ah, murume nyaya iri panapa ndeyekuti ava murume wavo aripo vanenge vari vese everyday eh. ava murume wanenge aripo everyday eh. uyu ndiye anga asitorina mukadzi wonga osipo handitika eh. ndiyo hatisi kutosuspect and hakuna mumwe munhu tachiona apa inanditombosive nyaya yamuri kutaura nezva

Mwa varipo ava murume wavaripo imi murume ayi ndiye anga asipo saka tiri kubvunza kuti chauya nani pano asi mama mumwe ndikabva ndatohapana
mumwe chinhu chenyu

mumba mangu mandobhadhara rent here ah, musadaro my tenants my tenants musadaro mumba mandokubhadhara rent shuwa atomboshandisa ake nhai masikana atomboshandisa utitenda mwariaaaorwadza inini ndinoenda kucheosikero kuna mushandiro kuti ndimupe achidya kuita basa ah. rokukecha achionza vana panapa andikuchiitira kunze ndivo vamunini ava ndivo isusu taizvishandisa nani